Munoti mamuka zvakadini hama noshamwari munotamba ere ini ndiri nani. Hama noshamwari nyamasi ndaviya ndichina masoko akawanda asi masoko anga ndikuda kumutaura ndokuda anzi kana techishanda kuti tiri kushanda kana kuti tawana mari kuti tawana mari ngatiite chiro chinozotibatsira mangwana nokuti isu tiri kukura ende ngatigare tichitaura zvemupenyu zvakawanda zvinodii hamuri kundiona pano apa ndiri pabasa pandinoshandira inini ndiri mutengesi Gore rakapera ndanga ndinokurudziro yanga ichingaiti yandaihodhesa neyandaitengesa chimwe chimwe asi nomabasa andakazoita nokubihwa kandakazobihwa zviro zvakandimpeja asi wari ndipo pandakwanga ndati okay pandaishanda pano ndaiwana mari yakawanda pisome ndanga ndakakwanisa kutenga mombe ndaida kutora mombe ndaitengesa ndokwanisa kuengejera pudhuti apa pisome ndanga ndakatenga mbuchi yakawanda ndaida kunotengesa mbuchi chinokwana kitadechi ndokwanisa kuendedzera munhu yavo asi pandaishanda ndichiwana mari ndanga ichinga zviyangariro saka ndiri kubhuira kuna imwimwi yamasi ndezarisa noupenyu wangu inini wandapinda kuti muri kushanda kubasa kamuri kushanda ta ugoriiti tanga munotengesa mubhanga ta munobhanga ta munoita chichini kwamunoita pakushanda asi maona mari zivai chokuita mangwana chinodii inomubatsira

Nokuti kumhera kuriyo. Muchaangarira here pasure gore rakapera ndichino zviro zvanga zvichingaiti apa pese apa atenda yamushutira ende yemukombija zviro zvanga zviri apa zvese asi gore lino lindadini ndamhera zvandikubhiya nyamasi data itiri ntenyu mweji wachinomwe tinoti julio ne e, mweji wachinomwe

Ndipo pandikutengesera no agent emora vanonga vechida kurevantari vanonga vechida adini vanonga verevantari ivo maona manje ndizvo zvandiri kutengesa mazuva maviri ano ndizvo zvamuri kuona izvo vanonga veida kuhodha ndizvo zvamuri kuona sende day zhimendii kuhodha

saka ndinoti mapera kuona product yandanga ndinayo gore rakapera maona apa maona mabrutu maona mendi maona tsunami maona zvakawanda wanda zvimwe ndaititokugodesa vamweni vokushango shango dai vokumundu vawe vaiviya vehota pano veienda kotengesa maamburanti amwene aiviya hota pano eienda kotengesa asi

saka paakatoba kudaro kutangira panapo atena we ndakazotomukera handizokwanisa zvekumukaya saka ndiri kuvhunja kuna imwe muri kundora pano nguva jira ti basa ramunonga maishana ndapota hama yangu sama kuchengeta mari yako uchapinda pati yokumwa pakashata kumwa atite umwe doro unodikana kuti umwe doro manje uchapinda maningi pakumwa pakupindirija zvinokudontesa puriti yako yombwera ende uchapinda pauhure zvinokwanisa kuti waombwere ende uchapinda kuti waenda kubasa kuti waenda kubasa ah, washanda deus dia unopedza sumana yese uchingaendi kubasa wemira mari yane ipere nokumwa wewe nokudya chikari kuita kaunonga wechiita woona kuti yapera wozoenda kubasa zati zvakadini zvakashata mukuziva ndikubhiya ndikumupangira maningi nokuti zviro zvandakapasanizvona Fashana zvino ndikumbira igwanja randakapinda ndiriona zama yamechiona purikiti yogore rakapera inogore ino yakadini yakasiyana gore ino ndakambwera saka ndinomubvunja mabhosi rangu ndinomubvunja ndinomubvunja vese vanodakana nini kuti mungazviteverera no mabasa enyu anodii anoendera mberi ende chandikuda kuda kuti meshanda kwanisani kushanda motenga mombe kwanisai kushanda motenga mbuji kwanisai kushanda moita zviro zvamunoita kana kuvaka nyumba kuruganise kana kuti mazombwera munokwanisa kudini

zvandikumupromisa nyamasi mudiatric yenyu mwedzi wazvunyo 2027 ndokuti ndingamuka dakuita chiro chandinoita asi ndonga ndezomushuta ndezomvunya kuti ndikuita chakadai ndikuita chakadai nokuti pasiro pana ndakamubata mari hapana fandakaita ndatenda mabhosi wangu wazwa soko novari kuda kurishandisa ndinoti ndinotenda tinozoona nokufamba kwenguva ndatenda